Thobela. Ke a le dumediša, ke a le amogela, ke a le lotšha mo go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenanong la rena. Ke re enwa metsi le nabe maoto le ipsine ka taba tše ke le tshwaretšego tšona. le gona ke rata gore re dire a reading reading ye ke reading e le gore ke reading ya ya ya ya ya mafelelo a beke the weekend ke we- reading ya ya this weekend um go thoma le kgono e leng friday ka di twenty tša may go fihlela ka di twenty two tša may twenty twenty two okay ke na le card tše pedi ya mathomo e re the arrow ya bobedi e re sage dikhati tše ke ko di tshwere melaetša e le gore e tšwa go mangeloi a gago go badimo ba gago gore ke mangeloi le badimo ba kopana together e kere ba o fa yona melaetša eke e kere so ke na le the arrow ke na le the sage the arrow ge e bolela le wena e re surround yourself with protective energy o ra gore um o dire gore o aparele ke ke ke energy ya protection o aparele ke energy ya protection energy ya protection ke ke energy e le gore re tlo re ke ke ke energy e le gore e na le lesedi e na le kganya mo go yona so energy ya protection e dirang e koba energy tše dimpe e tseba e koba di-negative energies e koba lefifi e koba dilo tše dimpe ka ra bophelo ba gago so ge this energy ya protection ge e tla go wena e lego enetši ya kganya ya letago e tliša lethabo ka raphelo ba gago e tliša lerato ka raphelo ba gago e tliša tlhompho ka raphelo ba gago e tliša seriti ka raphelo ba gago e tliša success ka raphelo ba gago tšwelopele ka re ga dilo tše wena o di dirago e ka ba mošomo e ka ba business ya gago jalo le jalo ene ebile e dirang e tliša le lehumo goba tšhelete ka raphelo ba gago e, e, e koba bohlaki e ko ba maroga e ko ba kore e ko ba nto engwe le engwe ye mpe ke yona energy ba bolelago ka yona and then ka buša ka ba le the sage sage e re be devoted and committed so gore energy ye khele ya letago e be gona ka ra bophelo ba gago ene e phele e le gona wena ka nako tše tšohle go phele go le kganya ka ra bophelo ba gago dilo tša tša bophelo di sepele gabotse o phele o thabile o palele manaba a gago gore gore tshwanetse o direng o be devoted and committed go o dira dilo di dire ka maikemišetšo and o di dire le with faith ka tshepo go o dira dilo dilo tše ke bolela ge ke bolela ka dilo ke bolela ka dilo tše dibotse di dire ka maikemišetšo so ge ke tlo bolela ka yena karata ke ya ka ya ya seje ke ntse ke e bapantšha le yona ye ke ya the arrow go ka lebelela karata ya ka ya the sage e na le mehlare-tlhare mowe mohlare ke mohlare o re botša re ke sage so mohlare wa sage o tliša protection ka ra bophelo ba gago wa o šireletša mohlare wa sage o tlišetša dilo tše dibotse ka ga bophelo o tlišetša prosperity success tšwelopele so mohlare wa seji ebile ka ebile le mohlare ene le mohlare ebile o motala o ka senapa wa emela seji fela o emela mehlare ka mokana ga yona so molaetša o le gore o kry-a go tšwa go mangelo a gago go tšwa go bateng ba gago ke gore ga o bona o le kare ga um situation e le gore e hlakahlakane o bona o le ka gare ga batho ba e leng gore ba kore ba ba tliša di-negative energy mo kara bophelo ba gago goba bona ka bose bona ba na le too much negative energies ka ra maphelo a bona batho ba gona o tlo bona ga e le batho ba e le gore ka mehla ba dira dilo tse gore di tswile tseleng dilo tse e le gore ga di a amogelega dilo tse e le gore di dira gore motho a se ka ba le seriti e tswa ka ra situation ewe o kgwetše le gore ka gare ga situation e le gore e tletše too much ka mašata e tletše too much ka dintwa e tletše too much ka masebo goba gona go rereya batho ba bangwe e tšwa ka gare ga situation yeowe ga ba o nyake mowe gobane yona situation yeowe o leng ka gare ga yona e dira gore kore e ya go affecta di energy tše le gore di tšwela le yona situation e nngwe di tliša lefifi ka gara bophelo ba gago ke ntho e nngwe gape e le gore e- rena ka bosrena re ke tlišetša sefifi ka, go, ka, ka, ka yona like dilo tša tshwana le masebo ga di nyakege dilo tša tshwana o lebeletše di- di- di- kore dilo tša batho ba bangwe wena o kgwetše le gore ga ona nako ya gore o lebelele dilo tša gago o lebeletše maphelo a batho ba bangwe mang o dirang mang o ratana le mang mang o tšwela pele na wa progressa na then dilo tšeo ke tsona le tšele gore mafelelo di dirang di khosa mona o feleletse le gore gore o tlala ka lefifi le lentšhi mo mmele wa ga mo e le gore e dira gore wena ge batho bangwe ba tswela pele ba ba successful then go ba leng le sekgopi ka raphelo ba gago go ba le mona o montšhi so ya ba ntho e le gore ba go lemoša gore bona ga ba o nyake ka re ga situation tšeoe ka re automatically ge wena o thoma go ba le jealous go batho ba bangwe and then the more o bang jealous ke the more e le gore lefifi lela le a gola ka ra bophelo ba gago mangwele ao ba palela ko fitlha mo go wena ba palela ko tla mo go wena ba o tshwaretše melaetša ba o tshwaretše di-blessings mare di palela ke go tla ka baka la situation e le gore wena o ke tsentšhe ka re ga yona ka baka la lefifi le e leng gore le go surroundile jale ke nako ya gore o tšwe ka re ga lefifi leowe gore o kgone go tšwa ka re ga lona nto mathomo o need eng ke eng le tšo swantse di dire ka the sage card ya go botša gore ke nako e la gore o ke patametše gaufi le modimo ke nako e la gore o ke patametše gaufi le mangwele a gago le badimo ba gago rapela rapela o kgopele maatla go modimo gore a o fe maatla a go bona wena o fentše sebe seke se lekang go controla bolela le badimo ba gago le bona ba go fe maatla gore o kgone go fenya ona moleko o kheleng gore wa o controla so ka nako e nngwe sefifi re kepile tša sona ka tšona le ke setse ke di boletše ene ge se thoma go tla sefifi sela se thoma go tla namoka se dirang se bula mabatsi se bulela other negative energies ka ra maphelo a rena se bulela other entities ka ra maphelo a rena le manaba a rena ka mokgonong kona re bula mabati ba kgona gore a theka easy bathakathi ba kgona go re foša ka meleko easy because a gona kganya ka ra maphelo a rena ke lefifi fela le di-entities di-entities ke dilo tša tshwana le madimoni dilo tša tshwana le anything to do with um sathane Nampile those entities ge di feta di ikela mo di ikelang ge di re di a go bona di a bona gore a ah, shulana o tletše ka lefifi a re molateng ke mo re tla dulang gona gana mola then go ra gore bophelo ba gago bo ba doomed le go feta jwale le di-spirit di-spirit ke bolela ka di-spirit this time ke bolela ka batho ba e le gore sa le ba phela mo lefatsheng motho a tlhokofala ka baka la gore go na lo tše a di dirilego tše dimpe nako tša sa phela lo tšela di a mo palediša gore a ye into the light goba motho le gore o bolailwe ga bohloko motho la palela ko ya into the light because motho la o sa nyaka tifeletšo godimo ga batho ba le ba mmolaileng batho ba le ba mmolaileng ba sa le gona ba sa phela so o sa nyaka tifeletšo goba motho o sa le attached to something motlho motho ke motho le gore nako tša ba phela o be a rata tšhelete kudu-kudu mo e leng gore o tlogetše tšhelete tše dintšha a tlhokofala o sa nyaka tšhelete tšela tša gage so ke nteng wa bontšha gore ge re le mo lefaseng re phela go na le dilo tše e le gore re swanetše re kore go na le tsela e le gore santse re phele ka yona re se ke ra dumela dilo tša lefase di controller maphelo a rena re se ka ra ba too attached to dilo tša lefase ka ge re ba too attached motlhang re tloga mo lefaseng spirit sela se palela ko tloga spirit sela se nyaka ntho ela se bileng attached wena o bileng attached to yona nako tse o sa phela anong obviously se ka se kgone go itšea then o feletša o ba eng a roaming spirit a roaming spirit ke spirit se e le gore ga se se robala gabotse se a sokola se a tlhobaela so tšona di-roaming spirits yeo le tšona ge di ke fetela di ya mo di yang gona ge di bona gore mothuši le yena o tletše ka too much negative energies ke ntho la gore a re ka ka la re palela ko tšea selo se la re se nyakang a re yeng re re o dula gana mola go yena o thoma go ba le mathata ka raphelo ba gago o palela ko robala bošego e seng gore because badimo ba nyaka go bolela le wena goba badimo ba le ka go protector from meleko no o palela ko robala go robala fela di-spirit di atla dispiri tše dimpe di tla ka raphelo ba gago na o tšeneng o robetše o robela boroko bo deep deep deep o palela le ko o lora go phafarega go sele o iputše gore banna sa le ke robala ka eight ge ke tsoga ga fela mo ke ke six or ke seven ya froga a seng ke ka no phafarega next o swanetše o be worried go na le ntho e nngwe e sa sepeleng gabotse ka raphelo ba gago so ka the sage card wa botšiwa gore rapela kopana le mangwelwe a gago ene ka o bona gore ke mohlare ntowe ke mohlare ke mohlare mehlare e raloka goba dienywa di raloka um um ba re keng karolo e kgolo ka ra maphelo a rena motho wa o ja di-green eh, things a lot a ja dienywa tše ditala a ja tšona di-vegetables

dihlare tše le gore di bitša ke dipheko go alafa motho le le ge re bereka ka sepostola goba seprofeto re šomišang re šomiša diwašo diwašo di dirilwe ka eng ka tšona dihlare tšeke so ya ra ntwele ya gore ba go bontšha gore kore kore sehlare se go se bona mo cleansa mmele wa gago gore ke sehlare se se emela nto la gore make sure ya gore o cleanse mmele wa gago mmele wa gago o cleanse o ntšhe sefifi sela ka rapholo ba gago go ša le kganya ene o be devoted ene o be le maikemišetšo ka re o ka kgwetsa le gore wa ke cleansa mara o sa no boelela ka rega group ene e le ya o tsebang gore ba ba dira dilo tše disole tše disole tše diso motlho mongwe batho ba e le gore ba nwa too much motlho batho ba e le gore ba ka ba ba šomiša le ditidifatše batho ba e le gore ba dira dilo tša bootswa kgaogana le bakgotsi ba uwe ga o ba nyake ka raphelo ba gago ba tlhakatlhakantšha dilo tša gago ba tlhakatlhakantšha bophelo ba gago ba koba mangeloi a gago so ka tšona dikgati tše molaetša wa gago wa this weekend ke gore e tšwa ka gare ga dilo tše e le gore di o bakela lefifi e tšwa ka ra lefifi leo leng ka re ga lona cleansa lefifi leowe le tšwe ka ra mmele wa gago gobane rena mangwelo a gago le badimo ba gago re go tshwaretše melaetša re nyaka go botša yona gobane rena mangwelo a gago le badimo ba gago re nyaka go protector ka re ga meleko mare re a palelwa ka re wena ebile meleko ye o ipiletša yona Ke yona molaetša wa rena wa this weekend. A re rapeleng re tshepeng gore next week Friday ke tla dira another reading like this. Le beke lengwe le tlang jwalo le jwalo. Le mpheng maatla, I mean le nrapediše ke be le maatla a gore. weekend e tlang le gona ka friday ke kgone go romela molaetša e le gore e ka ba molaetša wa the weekend le tsebo gore okay molaetša wa ka weekend ke eng e leng e le tšele gore ke santse ke di dire ya ba ntho e la gore le yona go ya gona kerekeng le gona go tlo go thuša ka weekend go tlo go thuša go tloša lona le fifileke go kgwetše le gore o paletše go ya kerekeng yago it's fine o paletšwe but then ke phe nako ya gore ka sontaga o khuname ka dikhuru o lete kerese ya gago o rapele o opele sefela so ka se opelang o bale bibele ya gago then o tla bona ka mokgona o ntse o dira so o gare o ko ba lefifi lela ka ra bophelo ba gago go tla kganya wa kgotšelo le beke yona o latela e ba beke e botse ka ra bophelo ba gago A go na motho a go kgopišang? A go na motho a bolela le wena ka go fotlela? A go na motho e le gore wa go nyenya goba mohlomongwe wa go nyatša? O hwetša lerato ka mo le ka mo pelo ya gagwe e ba e tšhweu the whole week ke a le leboga dipsene ka mafelelo a beke ya lena